makume mbirhi timinete tintsene ku bela wona ya khume mbirhi i nhlekana mingiselo munghana lona fm na ku hlanganisa kwala u nga yingisela xiteji lexi u ri kona eh, ka nhlekani lowu mina ni kalanga pet mathebo lengwana ri simato jimo xitlhango wa xingetano wa cacana makuna lawa ndandhandze ku njhani um la nongonoko lowu a xikongomelonkulu xa wo i ku va hi kota ku twa ku ku na van'wana um i vamani hi nga khupuka na vona ka lembe ra 2024 eh lembe lembe rikulu le lembe rikulu leri eh leri nga ta tshama ka matimu a Afrika Dzonga eh hi swilo swa ku hambana hambana se xivutiso ku ta va ku ri ku wehe loko yi langutiri ka lembe leri lembe leri i lembe leri Afrika Dzonga yi khoma ku lembe ra makume nharhu ni vula loko se yi nghene ka eh xi democracy ya ku tlha ku va lembe leri ku nga langutiwa hi mahlongati nhlawulo wa eh te- wa tiko hinkwaro na wa swifundza a ti ta vuya na n'waka hambiswiritano khenseli um vongi n'wa mun'wana tumaleleke na mahungu ya misava ya awara ya khume mbirhi man'wana mahungu ya ta landzela sweswi awara ya n'we yo kona ka munghana lona fm mina ni khalanga pat mathevulu avuxeni ka hlekani ka we ni yisela ku ri ka xipandzamananga xa we ha khe- eh, eh, na- na khensa ka ni famba na ncindani eric mavasa awara leya yombirhi ne leyi landzelaka a loko hi hi hi hi heta leyi nga ka yona leyi kusukusela awara yan'we u ta twa wena u ta twa ku hi ku khomele yini 89.4 ku fikela ka 103.2 with fm hi va hi kha hi ba tona ta le phakathi ka mati ta xitsonga xa ka hehe hi laha hi tinyungubyisaka hi hi xitsonga xa ka hino mi nghenelike 0860002543 kandziyisa rito ka 0657443911 a swi te a swi lehi hi mi john maluleke we le ka miyexe ni kona kwala ka 2024 ai mi ri tseme ku hi lembe a mi ri tseme mi ri ku hi lembe kwe ku ri ku a ni ri la ka a nkambako un'wana a ri ku a ni ri la kildale un'wana ku ri hey a ni ri la tshama hansi kwalaho ri tsema ri koho khe se swinene simuleriwaka ri twa ku ra vanhu va mutakalo ri thiwe n'wamatiyane loko i ri twa i ri twela kulo i ngo twi nga ri ve ri n'wamabiyane e a tivi ku hi nga si tlanga rona ku tlanga risimu leri ra gondi boy na xama khombo swa tsaki tsakisa vanhu vo tala va tseme lembe tolo va kha va khupukela haxawa va khupukela ka lembe leri um ka ka mintirho ya ku hambana ku karhariwile hi yo mhaka ka awara leyi ya vumbirhi hi lava ku ya kona ku ya vona ku hi nga hi nga koti ku horisanyana na kambe swi ri tano mixana mugala lona fm ni tiri tindlela timbirhi ntsena leti mina na weyi nga fambaka hi tona ya ku sungula ya ya ya eh 0860002543 ya vumbirhi hi liya ya 0657443911 kasi ke nga tirhisa na mathebo la dprsabc co za handle ka sweswo u nga tlhe u tirhisa na eh at africa munghana i ex handle leyi kumbexana hi nga yi ku kumelaka kona kusuhi hi ndlela yeleyo sweswo swi endla ntsena ku mina na wena hi kota ku va hi famba kahle um hi hi ka hi twa ku um tindlela ti ngani ma yi vo mhaka ko um se ni vulavulini ne ya se ni vulavulini manini yi va ni vona ku yi nga nga tiphini tin'wana tinsimu na um na ha ti vona tinsimu eh tinsimu ta ha ri kona eh tinsimu ta ha ri kona tshamisa sweswo wena eh na n'wi vona n'wamarhungani kona la eh va ku va rhungano mamarhungane kambe ke yi va ni ku tlangela risimu leri loko loko leri ri hela ni ta ku teka ka 0860 00254 ivi ni twa ku we kwala u nga koho u nghene njhani ka 2024 ni ku happy eka munghana lonene fm
hi laha hi nga kona mixero munghana lolo fm ntirho hi lava ku ta twa ku a seke hi- hina vamani la ka lembe lerintshwa la um ni vone muhumelerisi na va va kha va lunghisa eh n'we mi nga tirhisa ti-voice notes a hi tirhiseni tona 0 eh, 065 7443911 kambe mi ni ta va ni kha ni teka riqingho rero ka 0860002543 un'wana i ta ni hasa ngopfu ni ri laha ka a a ni ri laha mungeti laha a ku, a va yi kalanga n'wina mi hasa ngopfu lowu mi hlaya namboro leya a a yi hlayiwi hi mina ntsayela la xiticini lexi namboro phela nomboro yaleyi va ehlaya ka phaphama ka swa risima ka afrika ka dzumba ka khomandlela eh, sweswi i nomboro yin'we a ku na ku leyi ya afrika leya yini se mi vula ku mi vula ku mo yingisela mhita ayi kona vana um nomboro i 0860 002543 masova kumina muhumelerisi hi famba hi 33 namuntlha eh muhumelerisi a hi cinceni va nga hi- va nga hi kirimi ku hi famba hi 33 a hi fambeni hi 44 hi ya namuntlha namuntlha hi famba hi 44 1

a ni ku tinhlangula swi vula ku se ta va ti ri koo laha vhaleni tinhlangula ti ta ti ri ko ene ya ku tiva laha vhaleni yo ene ti kolona ti kola tinhlangula hakunene khensile khensile papa khensa swinene loko hi nghene na n'wina ka 2024 ni tsake swinene ni nga rhanga hi na ku va kona ka munghana lonene namuntlha

tiyani ka mdono a black a ni vuta ku hi le tiyani le ka vito leri a a ni vhe ni ku humesa voyeni hayi leri a ri- hayi ra Ah.
leriya Ai. ka boxa mo L- ai, leriya hayi hina leriya hi vulavula hi rona kasi ni vava ni hlayisekani la tiyani ka mdono hi swona kesi ku na ku na le hluvula baji tiyani eh ku na ku na ku na eh ku na le mamba wo hi tsela hi loyi i nhlekani papa ni pfukile hi pfukile mi kwihi papa ni pfukile la mavele la heyi mi kwihi la mavele la a a a ku na ku kahle Ah, ku saseke ngopfu ku tsaka. hayi a mara mara a- a mi ri ku tiphineni ma- ka mavele tolo mani yal mi ri tse- hileswo loko ku ri na munhu loyi a nga tiphina hi lowe le mavele Exactly, ku tsaka. hayi kona mani hayi kona mi khupuke kahle ni swi vonile Hayi, ngene kahle ka 20 2024 ku tsaka. Kondri mafumu lama vele. ekhondri Ku tsaka. hlayisekani n'wana mana khensanela hi khensen baba inkomo hi sweswo mi yingiseriwa munghana lonene fm lavan'wana hi ta vuya hi mi vona loko hi vuya ka awara leyin'wana yi tako kambe ke um ni tlanga tinsimu letimbirhi loko se ni vuya ka tona letimbirhi tinsimu ni ku tlangelaka tona hi laha ni nga ta twa lava va ti-voice note ivi kusuka kwalano a awara liya loko ku ve mo khongela ku ka ti-voice note ku va ku ri na va ra xisati loko va ku ri hava futhi hambi va va va ri kona aka tinqingho loko ni vuya aka awara leyi tako ni lava vona na ku twa vona ku va nghenini na e nina xi nina xi nina xihlawuhlawu hayi ni kho ni khomeleni a hi mhaka ya xihlawuhlawu mani i mhaka yaleya ya ku a ni no no pfa ni hleketa ku swantswa hi va nyika eh na vona hi va nyika nkamanyana va va va va va titwisa vunyana ha swona 2024 wo sungula hi lowu
khalangu i mixaka mapambu kusuka la dakari laha hayi ri nghene kahle ngopfu ka 2024 mani ni tshamele hansi ka mangwa na na bava na ndisani ya mina lahawani hi busy mani a ti welani kwalani khalanga mani

Oh, oh, oh, oh, oh, chitani. Nikombe la Yesu ngurisa futhi. Iriyana mani. Beep, hi nghenile emantsundzu n'wa majagani hi tsemi kahle ni ri kwala soweto aphinville inkomu a hi tiphineni
kalanga mina sithabo chavalala alexander hina hi nghene kahle ka 2024
ke se msulanela alex alex yonto abantu bangene kahle ka 2024 ka ka majagani hi le kwini Ma- mavito lani mana kambe swi ri tani mikisana munghana lona fm hi te ri um loko hi vuya emahungwini ya misava ya awara yan'we ne ya loko hi vuya ka mahungu ya misava awara yin'we hi lava ku mi teka hi mi tlheleriselanyana ndzhaku mani hi twa ku ma ha ri kona na ma ha ti tsundzuka ta ta va emjoje e u kom eka sibaya honge ra he ma ha ti tsundzuka e mani mari ya mi nga sa a ma ti mi nga kayeli kambe sweswi ha kandziya laha E o macaco. ya mahungu ya misava na vonge n'wa n'wana timaluleke kambe ku na van'wani nga va kombela ku hayikho eh hi nguva leyi ya makhisimusi na va novinjara mi ri yini n'wina eh eka swiyenge swo hambanahambana wun'wani wa vona hi lava
hi mina dr mike nkuna wa masingita group of company ndzi rhandza ku navelela vayingiseli hinkwavo va munghana lonene fm khisimusi lerinene na eh, lembe lerintshwa hi kombela ku loko mi kha mi vuya amakaya eh mi nga drive mi pyopyiwile hi ku ha mi rhandza ha tsakela ku mi ta sapota timolo ta hina hinkwato la ti nga kona Vanani na Lembe Lerintshwa na Khisimusi Lerinene. Inkomu.
Ta Xitsonga 12 to 3 eka Munghana Lonene FM.
Khala ni nga se khala ni nga se bula man. Eh? Dokotela, mi le ku yi kati. hambiswiritano mingisera mugana lona fm yi ta ka mango misava ya awara ya n'we ivi kusuka kwalano hi vuya hi yisa mahlweni na ta xitsonga eh hi ndlela leyo loko ni tlanga ni ku tani ta xitsonga no tsundzuka butale ya butale ma alis hi van'wana lava nga tirhi khalanga loko ni fika laha ka munghana lonene fm va ku eh hayi mina se se ni voni nga ri leswa swa swa swa swa ta xitsonga mi nga swi niketa jale e eh, budala va vula sweswo ivi himpela um eh, nkarhi wa kona um mufambisi ka minongonoko a ka ha ri ma executive producer a ka ha ri sesikhoni va ku hano a ye hi twa o oh, kusuka kwalaho swi vhe swi ndisa sweswi hi lavo a yi ri ni magwina misava na vongi n'wa mun'wana ti maluleke um eh, hi ndlela yaleyo ku miyingiseri wa munghana london f m ivi kusuka kwalano eh tani se fanaka ku tshembisa ku loko se hi vuya eh ku ta tika eh ku ta tika na swi twa ku wa vona loko vanhu va va xuxe ngopfu va tiphinile eh loko va kha va khupukela ka lembe a va ha tsakisi ngopfu na hi huwani va lava na ku tshamanyana ku ku holenyana eh, ku holenyana hambi sweswi kun'wana ku hisaka kambe ri va va lava ku ku na loko i vulavula i ku eh, eh, i nga i nga rhali a va lavi huwa mani va xu va xuxe va xuxe
ni kume wansati le ka xigaza monday
va vula tani khatisa chavalala va ri a yi pfuki gazankulu xivutiso lexi ni ku vutisaka xo i ku loko a vo ya pfuka gazankulu a wu ta yi lava na yi pfuka gazankulu na kwa ku ta ku ri mhaka yini ayi mativana

obet mang obet ngobeni na na ku rula sisters ni lava lowo ghera kereke ni ni a ni nga a mina swi rhandzi ngo swo nghena ni vulavula ni ni ku yini na sweswi ni ta ku yini hi ku endzhaku ka loko hi tiphinela risimu leri ra xinengani ra samson mthombeni xivutiso hi lexi leswi lava va nge te va lava lowo nghena kereke n'we mi lava lowa njhani mi lava lowa njhani a mi lavi lowa muhaxi a nga ta ku a nga ta va ri ku tirheni na hi minkarhi ya ya ma hayi a ni vula ku a mi lavi wa muhaxi loyi a nga ta va a ri ku tirheni na hi nkarhi lowa wa wa wa manyuwere a ko tuka a va a eh, eh, a hi yiveni nkarhi lowu hi twa ku hi twa ku muhumelerisi ve ri yini Eh, a hi yiveni nkarhi lowu Eh, mina na muhumelerisi hi ta tenga ndhawu 0860002543 no no ho yiva nkarhi lowu mina na muhumelerisi a swi tshikeli mina mina na muhumelerisi hi ta tenga hi ta tenga ndhawu

e loyi lo lahleka loyi um ni swi hleketiri i lo lahleka luya um a hi lavi vona lavo lahleka loko ku ve nongonoko lowu a ku na vaxisati va nge le ku yingiseleni hi to hundza 0860 002 mate hileswaku wa swi vona e na khale se va fonisa leswi ma hi twa lava i nhlekani

a ndzi seteli
va nghena kereke va nghena ni ri va nghena kereke na va nghena himpela va nghe swinene papazava va nghe swinene ni mi tweli maka hlayisekani swinene ka bosipete ni tsaki njhani happy
kesini swinene seswavini hlekani happy happy happy happy

hayi hayi n'wina hayi mamasareta ta va lo tifonela mamasareta va hi twanga hayi mamasareta ra khenseni mamasarenda i nhlekani sesi wa mina i pfukile n'wina mi njhani ni mi twela ni mi twela kule njhani ka sesi swi yo yini mi nge enyana leyi foni ta kota ku mi twa kahle aha kahle sesi wa mina okay a mina va lava nghena kereke mina nghena kereke oh swi vulaka loko a ngheni kereke a- a- a mi a mi a mi twanana na swona hayi ko va nghena kereke lava mheni lavaku vona eya lava ka hina va Eh. nghena kereke lero loko a va nga nghenanga kereke do Ah, ah, ah, ta komba komba hi koho mara

Yesini mani makaya. tata mani makavu wo hetisela hi loyi tata ya tata ya tata yi ku na munhu la a ni purasanga kona a ni nga purasanga kona ya la hi kona la hallo Ahee, Betheta Sizane.
tati Eh, mi njhani Ni riqingho vona. mi ta yini ku sunguleni mi ta swi khwiza swi ku yini o Oh, n'wina mi ri swi famba njhani siku ni A mi ni lava un'wana na un'wana. Hu Se na yi- a ri. Yay! Khetho right. Yay!
mi ri mi lava yini un'wana na un'wana Ha- hambi hambi tikhayili vo hina ha hi le kaya himpela
hayi mini mini ni tele siku ni khensini se swa mina ri hi swona okay tata Hayi. veri ha un'wana uwe hileswaku le ha hi le ka makuleke vasivona e hava hava hlawuli hlawuli risimu leri ni ri rhandzela ku ni ri rhandzela ku vito leri i ra mhanamele mani mario a nga sali sw sikhandula Ah, mara no no no no no mani maria mi nga sali simu ra kahle swinene mi yingiseri wa mehe leri ni nga na ku pfumela ku ri um ku ya hi leswi ni swi vonaka laha eh ka x swa tikomba ku i tin'wana ta tinsimu leti vanhu va ti rhandzaka swinene swinene eh hi ndlela yaleyo ha khensa swinene loko ha ya mahlweni hi seketela eh va mabulandlela lava nga hi sungulela loko swi ta ka timhaka ta ta vuyimbeleri nako tinsimu ta ka ti nga leyini a ha timinete timbirhi na hafunyana eh hi makumu ti ti ti famba eh hi ndlela yaleyo loko ni nga ni tlanga risimu leri ra xinengani ra samson mthomboni swi ni tsundzuxa ku kambe i tin'wana ta tinsimu leti a ti tirha loko ku sunguriwa nongonoko luwa wa matimba wu nga tshama wu va kona ka xiteji lexi eh a va wu the ta vutomi ma wu tsundzuka ni eh tanana tolokola ro ai ai hello a hina wu hina wu twela kule a hi a hi ri na malembe yo twa ta vutomi na switsundzuxa triple m misaveni million mavona mi jale mhlavena hi van'wana va lava nga ta ku hi navela ku hi ta va vahaxi ma va maka ko pfulandlela na vona e va misaveni million mavonda alright a hi twanani ku mec wa timhaka ta rihanyo e-e kahle kahle a hi fanele ku mec wa rihanyo empumalanga swa timhaka i- a swi suka kwihi okay mec wa rihanyo empumalanga mec sasekani manzini va ri eh swi ti komba va munghana hmm, eh, eh, eh, a hi sungula a hi sunguleni kahle muhumelerisi a hi sunguleni kahle vito ra mina i sasekani manzini mec wa ta rihanyo ampumalanga ni rhandza ku navelela vayingiseri hinkwavo va munghana lonene khisimusi ra kahle na lembe lerintshwa lerinene mi nga rivali ku loko mi ri karhi mi tlangela khisimusi mi dya kahle mi tlhela futhi mi tisirhelela mi tshama makaya loko mi ri karhi mi endla swa masangu mi tirhisa ku leswaku tisirhelela hi ta kota ku tlhela hi vona na lembe leri taka inkomu
khensile ya misi khensile swinene ya misi khensile swinene twana na xivutiso lexi xivutiso lexiwani xi lava mi swi hleketa kahle ne um loko ri ku a mi swi tivi swi tshikeni mi to yingisela kunene ku na vanhu mina vanhu wa mina i mphephu ya ni phephu ku na vanhu va- va vitaniwaka va mujaji eh, va mphephu va mphephu i i hosi ya hala venda ni ya va mujaji i hosi ya hala ka mujaji se hina hi thya mavito njhani swi fike njhani 0860 loko wa ha swi hleketa swo swoleswo twana

hi hi fika njhani ka xiyimo lexi 0860002543 tsundzukani ku hayi hayi hayi lava tichansara ni hayi lava mi- a mi mi nga vi mi ka hayi mi nga teki tichansi Eh, a- a- a- ya ni khome na memorandum la na wu vona lo- loko munhu a ka teka tichansi ni ta swi vona ku lowo teka tichansi kambe na mi tiva ku vayingiseri eh va munghana lona fm a mi a mi ndli swo wa hi ku teka tichance n'we loko mi ze mi teka xiboho xa ku ba riqingho mi la ku hi pfuna hi ta suka hi dyondze xa n'we xo karhi ku sungula hi lo nhleka Happy, thata valoyi, khalanga, mbulu wa ku fuma. Eh, mi pfukile tabo. Hi pfukile mjani papa?
Ah, hi pfukile man. I can't.

Mu- So. mu- mujaji i swa tiveka mphephu i yin'wana ya tihosi hala ka rixaka ra vavhenda a hi maviku i mani ko kumbe mi tiva un'wana nhlengani ka rixaka rin'wana va nge i nhlengani hi ku mavito ya lama hi- lama ma- ma va hlengani i mavito ya ka hina hi ma tiva se lama a hi ma ka hina lama hi fike njhani Lam- s- ah, ya ka hina ya ka hina mantsevuya swa fana vo vo hi yivelela vanhu lava Ah, a hi hundzeni papa 0860002543 nhlekani e la la hi kona la ene swi hleketile kumbexana loko se xikolo xi pfurile xa afrika wa vulavula hi ta yi yisa kona hi ya twako um miryini vakulukumba va huvo e um i mani ringeta lavambirhi laha um wo sungula hi loyi nhlekani hello good night papa hi phedi na me ni patrick mipileli a hi emtileni ya eh vamhana mina vo i mphephu eyi eyi ni tshame na vo laha se mhani phephu ve ri swi te njhani va thyiwa vito va ku i vo mhani phephu hi lava va khomi mhani phephu mi mi njhani

Eh, ai va hi tsaka hi woho. ah ni mi twile mani phephu mani mani phephu n'wina mi le kwihi Mi navelela lembe lerintshwa. hayi khensile mani phephu wa khensa swinene loko mi hi navelele lembe lerintshwa mani phephu un'wana loyi nhlekani nhlekani ahe ku pfukile ngona botfet hayi pfukile mana khensa hallo ya mina a mu ni xiambula ka pitboya ahe xivamba
ya mina mhani wa mina i mamayile bophete e se mamayela leriwani va ri kuma emisebethweni e ya hi swa sweswo ni swi tivisa sweswo se se se xivutiso xi va xi kha xi vula ku hi fike njhani ka ku loko va ri le misebethini va ti thya vito ra ra yin'wana ya tihosi te le vulovedu va ku hi von'wamayila yo sweswo a ni a ni swi tivi ya hi hi laha hi nga kona namuntlha hi lava ku tiva sweswo eka mama khensile khensile swinene la piti boyi mulenje hi swona danki khensile boti wa mina ayi yayi homework ke a ho homework ani eh a ho homework ku ni lava ku tlanga risimu leri nge le ku ciniweni swinene eh lomu swiseveseveni a ni tivi ku hikokwalaho ka yini va ri rhandza so lomu swiseveseveni kambe ke ni nga se ri tlanga hi sungule ni twa lava nga rhumela ti-voice note hi twa ku vona va ri um eh, nyuwere leyi ve le kwihi wo sungula hi loyi
avuxeni avuxeni ka munghana lonene pet khalanga ni rindze afrika ya vulavula kasi se ho hi dlayelela hi xibelani a hi koti nchumu ku cina laha hi nga kona eh. vulavula na sara laha trageville u hi tsakisa ngopfu shema hi ah. chayelana no akhensa iri ku sena cineni ina sesara mani akhensa sesara u nga aye pet kalanga u vulavula na pastor jew edenelton a no tshama ni nkosikazi wa mina kokola ke a hi vona swa ku impela ke lembe ra 2024 hi ta ri kandziya njhani ni khesile hlayiseka a hi tingiseleni no ingoma akhensa swinene mhm Happy, happy, happy, happy, happy. Happy. Ngene kahle ka lembe ra nyuwani ra 2024 ya ha hlayisekile mina tshembisile ngomano le New Forest. khesile se si tshembisile i te hi famba fofo wo Eh, etsela pia, pia, pia, pia, pia. minjhani botpet na muhumelerisi kwalano hi nghene kahle ka 2024 la vulavulaka hi tsundu wa ka wa ka cokwani kwala tiyani inkomu ri hepi
tsundu waka waka pho yo tivara ku busy a ni ku lava ku tlanga risimu rin'wana sweswiwani ene se ni nge s- ni a ni nge ri tlangi sweswi ni fanele ni sungula ni hundza ya le mavhengeleni a a- a ni swi rhandzi mina ku tsema tinsimu a ni lavi ku risimu ri- ri ri tsemeka e kama lowu mi nge le ku tiphineni hi roho ri tsemeka hayi kho se yima ni sungula ni hundza hi laha se loko se ni vuya ni ku tlangela rona risimu leri a ni vulavulaka hi roho um leri ni nge vanhu va ri cina ngopfu lomu swiseveseveni ka maseve e maseve wa hina hala ka mapuve ma vo maka kona